Fi yw Non Elias, um, fi'n byw yn Cribyn, uh, jyst tu as Llambed, um, a fi yn gweithio llawn amser um, i Hywel Dda, uh, yn neud um, cefnogi um, uh, iaith y lleferydd. Uh, Dwi'n fam i dwy o ferched, so mae Sioned yn ddeg a mae Becca yn wyth mewn pethefnos. so.
A beth yw melysion mam? Okay, so Milton Mam, um, busnes bach yw e, rhywbeth i wneud o'r gegin gytre yn creu um, fudge mwy na dim. Um, ond erbyn hyn, fi wedi dechrau wneud scones, um, Welsh cakes uh, gyda gwahanol cynwysion, ond i fi, beth sy'n bwysig, fi'n trial, um, cyn bod fi'n dechrau neu unrhyw beth, fi'n mynd nôl i um, llyfr y seitiau mynd gi. So maen nhw'n rhysheitio trial bod yn draddodiadol, dim pob peth, ond trial. So, uh, yeah. Oedd e'n fwriad y ti i, i greu busnes o'r dechrau neu nath e dyfu mas o ddiddordeb? Uh, na, dim bwriad o gwbl. Ddim hyn oed wedi meddwl am y beth. Um, Wydde, just yn rhywbeth bob nadolig, i ni'n trial wneud anrhegion bach um, fi a'r merched wedi wneud gytre. So, um, Lenny, ddechrau meddwl, o, beth allwn ni'n wneud sy'n bach yn wahanol. A dechrau ni botian wedyn gyda pay fudge. So, we fi ar ddwy fach um, yn chwilio a chwilio reseitiau a mynd ôl i llyfr mynd gi, sy'n draddodiad o cael fudge yn dyfa pan nhw'n fach. Um, a jyst dyfoddio fy ni, o'n i'n rhoi gweithio fe, wedi i'n rhoi dau e bant a pobl yn hoffi fe. A jyst achri gofyn, wel, ti di meddwl y beth ti gwerthu fe? A ni fel, wel, na, dim really. so dyfoddio fy ni, really. Uh, yeah. A ble, ble ti'n cyflenwi nawr, felly disgrifio, felly cyn, cyn y cyfnod clo, felly, ond twa, um, um, ble o ti'n gwerthu? Um, so, i fi, um, to, fi'n credu fi yw'r fi a'r merched really yw'r busnes. Um, felly fi yn mynd i, dwi wedi bod yn mynd i farchnad y bobl yn Llambed bob ail a pedwerydd wythnos um, disadwn o'r mis. Um, a wedyn jyst archebion really, um, pobl yn cysylltu, mae'n anrhegion, neu jyst ffansi rhywbeth melus, neu beth bynnag. Ie. Yeah. Beth oedd yn gyffroes te yn y cyfnod pan wnes ti benderfynu sefydlu'r fenter? Beth oedd yn cyffroi ti fwya? Um, o, oh, cyffroi neu codi ofn, sa'n siŵr, achos... Chymod, oedd e ddim i fod yn fusnes, so wedyn wnaethon ni ddechrau meddwl y bit i fe, so a to, fel teulu, fi, y merched a pod, yn fe, eistedd lawr, so y merched sydd wedi dewis yr enw, a sa'n gwybod gyda'r logo, chymod, nhw sydd wedi, fel mae fe fel ysgrifen plentyn ar bwrpas, achos fi yw mam, ynddo fe, nhw sydd wedi hefyd y lliwiau. So wedd hynna i gyd yn eitha cyffroes, er bod e'n codi ofn falle, um, wedd e'n eitha cyffroes. Oedd yn rhywbeth bod ni gyd yn gallu gwneud gyda'n gilydd hefyd, so ie. Yeah. Beth oedd yn codi ofn de wrth fedro i fyd busnes? Um, gwybod dim byd am rhedeg busnes. fi yn mwy na dim byd. Achos, chymod, unwaith chi'n dechrau edrych mewn i rhedeg busnes, mae e'n anferth. Dim just gweithio fudge a mynd â fe i werthu. Mae popeth behind the scenes, chymod, yr, y rheole a'r alargennau, cynhwysion. popeth, chwod, cyn bod e'n actually cyrraedd y farchnad, chwod. So... Faint o ymchwil i'r farchnad bys di'n neud o ti am merched? Um, Bion ni...
Nethon ni tipyn bach o ran um, edrych ar tudalennau cymdeithasol, gwneud, gwneud searches a hyn a'r llall, edrych ar y we am gwmnïau lleol, Um, byddwn ni'n mynd i siopau lleol fel siopau anrhegion lleol falle i weld beth oedd i gael. Um, byddwn ni, um, ond i fod yn onest, wnaethon ni ffindio mas bod ddim lot i gael. Chymod, mae digon o mass-produced fudge i gael, ond dim byd lleol lleol gallu rhywun brynu fel anreg o le maen nhw wedi bod ar eu gwyliau neu math na o beth. gyda'r ochr bersonol o fe, os ydych chi'n gwybod. So, um, Ie, yeah, so well, wedyn wrth gwrs dath e ffeiriau nadolig a hyn a llall, so bod ni'n mynd i'r pethau hynny a ffeiriau haf. A to, wedd neb, neu braidd neb yn gwerthu ffridge na. So ni'n meddwl, fel, o, falle bod. Na, Ie, ie.
Faint o gymorth y ti'n sôn am bod yn codi ofn y ti, faint o beth oedd tu ôl i'r llenni fel petai? Oedd yna unrhyw gymorth i gael i dy baratoi mm. di i syf, wrth sefydlu'r fusnes ac ar ôl sefydlu'r fusnes? Ie. Yeah. Um, Wel, ges i agoriad llygad i wedi gwir, achos um, Mae cymaint o bwyslais yn cael ei roi nawr ar prynu'n lleol a prynu o Gymru a bwyd Cymru. Um, mae lot o gymorth i gael na. O'n i ddim yn gwybod ar y pryd, ond fi wedi ffindio fe erbyn hyn. Um, so, beth i lawr yn... Um, yn y ganolfan yn Horeb, canolfan fwyd yn Horeb, a o fy ni wedyn, nes i fel um, o rhyw gwrs dydd oedd gyda nhw ar dechrau busnes bwyd uh, yn, yn Nghymru de. A o fyny wedyn, ges i wybod y byti cywain, so cwmni, menter a busnes, busnes Cymru, a'r holl beth am ddim. O'n i'n ffili credu fe, chymod, cymaint o help Ie, yeah, a hyd yn oed nawr, chymod, codi ffôn a mae rhywun yn gwybod yr ateb. So, ie, yeah, ges, i, ges i sioc achos bod cymaint, achos o'n i ddim yn byd fel un o'r blaen. So, ie, yeah, oedd e, e yn y gorau llygad bod cymaint o, o help i gael. Yeah. Os na, be, beth yw'r um, beth yw'r mathau o ffudge, er, uh, yeah, be, pa mathau o ffudge wyt ti'n neud? A cwestiwn pwysig, pwy yw quality control?
so fel wedes i, mae yw fusnes teuluol. a mae'r uh, teulu yn ei hangi ers bod fi wedi wneud uh, y ffudge. Mae pawb yn cael nhw mewn yn rhyw. Rhyw Rhyfeddolwyr, siarad
yn gwirfoddoli i helpu mas, ie. Yeah. Um, so, pawb, pawb a'i ffefryn, really. So, fi'n gwybod os fi'n gweithio o oh, fudge caramel hall, fi'n gwybod i roi ffôn i so and so, chymod, neu beth bynnag. So, ie. Yeah. Ie. Yeah, um, a fi'n trial, er, mae'n anodd um, amser pasg um, creu fath o ffudge erbyn y Pasg, uh, y bwriad we llynedd, nadolig llynedd, i wneud rhywbeth erbyn y nadolig, ond just dis i ddim bennau. So ddim fishing gwaith, a'n anffodus, dis i ddim i'r bennau. So, mm. o falle, nadolig lenni falle, gen i weld. Wyt ti'n mwynhau broses o greu? Um, fi yn mwynhau e, um, jyst am y rheswm, mae e mor wahanol i beth fi wneud rhwnt naw a pimp bob dydd. Um, hollol, hollol wahanol. So mae, mae e jyst yn neis i wneud, mae, mae e fel cael seibiant, really, jyst i wneud rhywbeth gwahanol. Ie, yeah, ie. Yeah. A mae, eich mor, amser fi'n mynd i'r farchnad, falle bod un o'r merched yn dod gyda fi, ond gan amla fi ar ben yn unan, so mae'n neis cael amser ar ben fy hunan am bell waith hefyd. So. Am bell waith.
Wel, mae, um, ti wedi cyfrwyd, ti'n ti fam, ti'n gweithio allan amser, um, ac eto mae'r fusnes wedi datblygu, a ti'n sôn am y cynnyrch gwahanol. Siwt, beth yw'r cynlluniau o ran datblygu? Um,
cyn y cyfnod clo um, we, weddi neitha bisi, we, we, weddi yn fisi, um, nes i fel busnes bach, nes i um, ymuno gyda criw o famme eraill um, y mae mis mentrus. Um, a to, ni gyd, ni'n famme, um, mae'r plant yn mynd i'r un ysgol, i ni gyd yn gweithio, ond wedyn i ni gyd gyda busnes bach hefyd yn neud amryw bethe. So nes i ymuno nhw a wyn ni'n mynd wedyn i wahanol llefydd. Um, so wedd hynna cyn y cyfnod clo. Ers mis Mawrth, um, nes i gymeryd y penderfyniad really, um, fi'n gweithio llawn amser, fi'n fam, a nawr rwy'n ni'n gwybod bod yna thrawes hefyd. So, benderfynais i na fi ffili wneud popeth. So, yn anffodus y ffridge gath fynd. So, tan um, sy'n lytade, wyn i ddim ti gweithio ffridge o gwbl trwy'r cyfnod do. Um, ond nawr, i fod yn onest, sa'n gwybod beth, sa'n gwybod, achos sa'n cweud yn siŵr, fi'n rhagweld, fi ddim llawer o ffeiriau nadolig. Sa'n gwybod, ond, chymod, fi lwcus, fi yn gweithio llan amser, so dyw e ddim yn incwm, mm. yn brif incwm, so gen ni weld, eich fod, yeah. mae fe'n, beth sy'n mynd i ddigwydd yn dyfa? Mae'n ma siŵr bod pob busnes neu fenter, mae ma nhw wastad groesffyrdd, a falle bod y, y cyfnod clo yma wedi dod y croesffordd naturiol Odi, odi, odi, definitely. Um, achos fi'n credu cyn y cyfnod clo, wy'n i'n ofnadw o fysi, a with bron y bod, mae'r ma balans, mae rhaid i chi cael balans, a um, wedi wedi mynd yn fysi, so with rhaid meddwl, mm, beth, beth ni'n mynd i wneud, sut ni'n mynd i weithio hyn, ond wedyn wrth gwrs dath y cyfnod clo. So nawr, i ni, chmod, o, o ran fi'n bersonol, gan bod fi yn mwynhau yn swydd siwt gymaint, dyw e ddim yn opsiwn i roi fyny fyny. Felly, chymod, falle bod eisiau lleihau bach o'r ffyd, falle, sa'n gwybod, sa'n gwybod. Mm -hmm. Ond, so ni wedi cyrraedd fyny nawr, chymod, fi wedi gwybod meddwl bach y byd i fe, ond wedyn gath y cyfnod clo, so sa'n gwybod meddwl amdano fe nawr, am bach to, ond yw e. Yeah. So, a yeah. um, brofiad, dwi wedi sôn am y mamis mentrus. Pwy fath o brofiad yw cael y rhwydwaith na? O, mae rai fi wei, mae fe'n lot, lot o help. Um, I ni gyd gyda plant bach, i ni gweithio, yn gweithio, ond amser i ni'n mynd i, er enghraifft, ni wedi bod yn y bandstand yn Aberystwyth, A i fod yn onest, os nad y'n ni'n gwerthu llawer, does dim ots, achos ni wedi cael diwrnod ffantastig, jyst yn cloncan a dala lan a newyddion, chymod, sydd sy ddim, sy ddim bwysig, chymod, mae ma fe'n neis wneud nawr ac yn y man, um, ond wedyn mae fe hefyd yn neis pethau fel, um, o, oh, pethau fel tax a pethau fel i, chymod, os da unrhyw un arall syniad o beth ni'n neud. So mae wastad rhywun yn gwybod yr ateb, so mae fe'n eitha neis cael bod yn gallu holi rhywun wedyn, reit, mae problem hyn, neu mae hwn wedi gweithio'n rili really dda, unrhyw, chymod. So, ie, yeah, mae'n neis cael, cael y rhwydwaith. Ie. Yeah. Gefnogaeth.
Cwestiwn ola, pe bai na rhywun sy'n chwarae gyda'r syniad o greu menter fach newydd, bydde dy ti air o gyngor iddyn nhw? Go for it, byddwn ni'n gweud. Ie, yeah, pam llai, beth da chi golli, yn dy fe, chymod? I mean, dechreuais i'n bersonol, weithiais i batch of fudge, gwerthes i rheina, so fe digon da fi wneud doi batch of fudge, gwerthes i rheina. So, chymod, so wy'n i'n lwcus we ddim, ddim gormod o gostau wedi mynd i set o fel lan yn lle cynta. So, beth ydw fi golli, really, yn dy fe, chymod? Mm. Ond, sa'n gwybod, fi yn y swydd na ers, ers 18 o flynyddoedd, a fi'n dwlu yn fe, ond wedyn mae'n jyst yn neis cael challenge yn dweud, rhywbeth gwahanol i wneud. her newydd. So, os gyda chi unrhyw syniad, chymod, ffindiwch mas bach o wybodaeth falle biti fe, cerwch y biti lle i weld beth arall sy'n gael, a just go for it. Triwch. Cyngor dewis. Byddwn ni'n gwed. Non y laies, diolch o galon i ti, a dymuniadau gore i uh, i'r fenter yn y, yn y dyfodol ar ôl y cyfnod hwn. Um, allai jyst dweud, mae'r ffridge